Ramchung ramleng in ka thawngchimnak video rak zoh rak ngai tawntu nu le pa hi kom dawt nan dihlak nan dam cio theo lai tiah ruahchannak le zumhnak ka ngei. Tutan ka video ahcun thawngpang si loin hmuhning, ruahning ka van chim lai i cucu atu lio i ramchung ramleng i kan i ceih bikmi uh, Synaption ACDF Chinland Council le ti bantuk nih ralkap thar an lak an dawhmi hna kong kha tutan cu biapi bikin chim khawh ka van i zuam lai. Uh, cu ka van chim dingmi tlangtar kan luh hlan ahcun a dangdang kha a toifiannak tete in a tlangpi talen van kal ta usilaw nizani ke video ah biahalnak ka tuahmi zei ruang dah iren a kiang kap ram vialte hna a kah hna i atu tiang hi Pakistan hi a kah lo Pakistan le Iran cu ramri saupi ai tlaimi an si i zeiruang thlah a kah lo timi kha kan chim. Nan comment tete ka zoh tikah khan Pakistan hi Iran nih a kah lonak a ruang cu nuclear hriamnam a ngeimi a si caah a si ti bantuk uh, kha an si i cun Iran kha uh, China nih a bawmh caah a si hi ti bantuk pawl kha uh, comment tete kha ka hmuh len le uh, a pakhatnak ah cun Iran nih uh, Pakistan a kah lonak a ruang a biapi bik ah ai telmi cu uh, Pakistan cu nuclear hriamnam a ngeimi a si timi hi uh, vawleicung thiamsang hna zong nih khan an chim bikmi le an tial bikmi cu si. Cun uh, China nih hin Pakistan ah hin billion uh, US dollar billion somruk billion somruk zaruk timi si somruk ti somruk ti si ko ro da ka ti ma chu man chu China ni hin Pakistan investment a tua le afoina kan chim sia chun kawlram bantukin Pakistan zongah hin China se zung riantuan na company tam pi o me chu chu Pakistan aka aswal sia chun chu tuluk China i ase zung la riantuan na company pawl kha aminung pawl kha an horsuan hna lai an thi sual lai ti bantuk kha Iran nih khan a phang ti kha thiamsang hna nih cun an chim bikmi cu si lama pahnih te kha nizan i ka biahalnak kong kha pehtlai khan toi fiang tein vanin chap chi hna ka duhmi si le se tu ah hin Iran cu Israel le US nih an kah cuahmah i nihin ah khan Israel le US nih kahnak ruangah Iran ralbawi ngan pahnih an nunnak a liam ṭhan. Mah cucu nihin ah a liammi si lo khan nizan timi hrawng ah a liam cangmi kha an si i Israel nih an thi tiah an thi ko lai tiah kan ruah te kha Israel nih a rak thenh cang asinain okay za za kha fehternak an ngei kho lo asinain nihin ah khan Iran lei media hna nih khan Iran ralbawi ngan an min le an reng pawl kha cuti ka va de chin chia lo caah khan uh, Iran lei ralbawi ngan pahnih an thi ko timi kha Iran lei i media hna nih khan confirm an van tuah mi kha si cun uh, jinan phurnak ti lam kan ti lengmang mi uh, the Strait of Hormuz kiang kap e om mi Iran ralkap pawl Iran missile an chiahnak mun kha an ni hin akhan US ne chiam viarin aka chang cu ca US media cheu khat nih cun kha jinan phurnak ti lam kha a ong cang ti bantuk kha an tial le atu bantuk si ahcun uh, the strength hormones cu a rauh hlan ah a ong ko lai ti kha uh, zoom cu se cun iran zong hi a dir mun a chia ngai ngai an ralboi pawl uh, ralboi ngan ngan ngan ralboi sang sang pakhat nu pakhat uh, an thi an lo te cun an hriamnam zong kha nikhat nu nikhat in hrawhpiak an ton lengmang tikah hin sau a dir kho hnga maw ti hi tampi nih cun an ruah mi si cucu Iran kong he pehtlai khan a toi fiannak te siselo USA hin nihin na thil pipa pakhat cu sep America Act timi thimnak ah vote a petu hna nih hin citizen an si ko timi kha langhter hna seh timi passport in maw cun birth certificate in maw citizen an sinak langhter ding timi uh, phungphai kha phunglam kha nihin ah khan uh, sinai ah khan an chaih te sinai an chaih i sinai ah cun baya fehter adu mi kha an tam de ucha khan sinai chu an fehter ti kho se house ah khan lies house ni zetin da an chaih than o chori ko ban pal sual kho house ah ni mo an ceih masa ka sinai ni US konglam kha thongpang ka chim kai tim lo cha khan tlamtling in ka van zau lo e house deu ma si mo sinai deu tak si mu pakhat khat ni khan ni hina khan an van fe tare ma kha kha sena in a tlam atling mi cho sri lo lema te zong kha van thop na ka du mi se le Kawlram lei ah kan van kal lai i atu lio i kan theih bantukin ramchung ramleng nih kan i buaipi ngaingaimi ralkap tharlaaknak kong he pehtlai in si keimah nih tuan ah khan ka rak chim cangmi tlawmpal kha a um. I hi ralkap tharlaaknak ah hin eh, an duh lo ahcun ting zeihnih liam ding asiloah ram chungin Chinram chungin chuah ding hiti bantuk kha bia le hla a rak um ka te ah khan ka zum bak lo hihi cu ṭuanvo ngeitu hna nih an vaimi khi ningcang loin rian an ṭuanmi a si ko lai asiloah Lih le hrokhrol mu thawngpang a chimtu hna nih maw thawngpang a petu hna nih maw a thawng fiang lo an pek ruang a si ko le ti kha ka rak chim. A ruang cu mipi ralkap hna nih kha bantukin nipi cah thilrit tuk a simi le practical ah a si kho lomi thil phung le lam an tuah ding kha ka zum lo. Asinain ka zumh lomi kha ka rak palh. thil kha a rak si taktak. Le cu kong cu kan chim lai. Kan chim lai i a si ahcun uh, ralkap tuan lo nga alo kum kum a tlam tling cang kum khua a tling cang mi nih ralkap tuan lo nga alo ti mi phunglam mu sit mu ma than mene ya ayoi yau tu tan sit mu ma than mene ya ti mi phunglam hi zeitin dah a chuah Zeitindah a rak rat ning si. Aho nih dah a fehter i ahote nih dah a tak in an hman timi kha kan van chim kan van chim dingmi cu si. Kha nihin nizan zongah thawngpang a hung thang. Uh, zarhpini ah Hakha ah ai khawmmi uh, zarhpini chun ai khawmmi ka van ti sual cu. Uh, bolung a cui fusel bolung a chuihmi le lakphak dawr ah lakphak a dingmi hna uh, mino sawm nga leng Sinep CNA nih an tlaih hna ti kha a si i ca an ṭialnak ah cun media zalen hei ti bantuk le media dangdang an van ṭialnak ah khan cun Sinep CNA nih an tlaih hna ti kha si lo mu le CDF dang nih tel mo tel lo ka thei ve lo le maka se le mino tampi hi an thin a phang i nu le pa hna zong hi a thin a phang mi kha an tampi le tutan ah ka van chim ding mi hi a biapi ngai ngai mi si i ka van chim tikah hin uh, ka theih se so mi le mi nih an chim ko an rel ko tia ka theih se so mi ka chim mi si lo tha te in tuanvo ngeitu uh, an ha nih tha tein an chim mi kha ka chim mi se sena an chim mi chungah adi la kan chim ok a tha lo mi te te zong kha a um e mipi cha thei ok tha vial le uh, dai long kha ka van lang tan lai tu chungah chun uh, ka chim ni asilo ning te un ka chim sual mi a um sual si le an hnu ah khan chimfiannak zong kha video dang ah tuah ṭhan khawh kan zuam lai a ruang cu hi kong hi a biapi taktak mi si i caan tawi ca lawng si lo caan saupi ca tiang ah kan miphun caah ngaihchiatnak a chuahter khotu zong a si cun ṭhanchonak a chuahter khotu zong a si ṭhiamṭhiam khatlei cun kap hnih caah khan mu su cu kong cu timi a ṭhatnak he a chiatnak he thil a chuahter khotu thil a si caah khan a biapi taktak tiah ka ruah ralkap khoika ram poah hin ralkap ṭuan ding timi phunglam hi an ngei dih cio zuat zong ah kumkhua a tlingmi a ngan a dammi cu ralkap ṭuan dih ding ti phunglam cu um lo hmanh se law citizen phit tikah US nih hin ral doh sehlaw siloah ramdang hna nih van doh hna sehlaw ralkap na ṭuan lai maw, ral na do lai maw timi biahalnak um cu mu. Le citizen a phimi popoh nih cun makhakha ka doh lai ti kha ti kha a si cio. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in Hong Kong hi South Korea hai ti bantuk Japan hai ti bantuk te hna akum atling changmi angen adam min hane ral kap tuan ding ti mi hi phunglalam an ngei cio hna i phunglalam an ngei ning tu kha ai dang cio ta chun naka Taiwan hai ti bantuk te hna chu tuluk ral in China ral in ai veng peng mi an si ti ka hin kumatling mi pa pa pa pa chu a tlangpi tal in raldoh thiam ding, meithal hman ningcang thiam ding ti bantuk hi an cawnpiak dih hna. Ralkap training ngai an kai lo hmanh amu. Kha bantuk kha a si i miphun pakhat kan si i kan ram khi a hleice in a him lomi, a fekfuan lomi ram ah kan um fawn tikah khin Chin miphun nih ralkap a ṭhawngmi le a cakmi ralkap ngeih kan herh ti cu ahopaoh nih kan i fianmi si. Cun ralkap thar lak ding, ralkap ṭuan ding, mi thar lak ding timi bantuk zong hi ahopaoh nih kan lung a tlingmi si i a herh tiah kan ruahmi si. Asinain ralkap lak tikah zei bantuk phung le lam ning in dah kan lak lai? Uh, mipi thil mipi caah thil a rit tukmi le thin a phang tukmi thil a si maw ti bantuk te hna kha kan ruah chih hrimhrim khi a hau a ruang cu dothlennak kan tuah tikah kanmah pumpak ca lawng si loin mipi ca dothlennak mipi hi um na hlah se law dothlennak tuah ding kha a phu lo mipi thazaang hmangin mipi caah dothlennak kan tuah mi si cu dothlennak kan tuah tikah cun dothlennak timi tlangtar kha timi bia kha phang riangmang in mipi hna ca lila ah rethei tuk le uh, rethei tuk le khingrit tuk kan si sual ahcun mipi nih thapek lo mipi nih hnu chit mipi nih mar tak kha a foite a hlei che in kan nih chin miphun ca lebang ahcun ram chung ram leng ah mipi kan um ma Ramleng cu uh, zei kan ti la ram ṭhatnak ah kan um. Kan tuar lo. Mu uknak ṭhalo kha kan tuar ti lo. Achun ram chungah a tuarmi hna ning le cang loin dawh le ning le cang loin hrocer a tuarmi hna i kan unau, kan hawi, kan chungkhat, kan khuami pawl mu mah hna i an chungkhat pawl kha ramdang ah tampi an um ve hna ti kha a si i cucaah cun ram chungah thil a cangmi kha ram chung lawngah a cangmi si ko ti kha ti awk ṭha lo ram leng ah ram leng tiang kha a hnorsuan tangka thawhnak tiang kha tampi a hnorsuan khawhmi si cucaah cun kannih Chinmi phun ca le bang ahcun mipi an vuivai mipi an ngaihchiat mipi an thinlung a zawt ahcun dothlennak cu za sawm nga a dih za sawm nga a tum chok ti kha kan i fian a hau a ruang cu ram leng ummi mipi hi Chin miphun dothlennak cu ah hin a hrampi pakhat a si ve a biapi bik cu a si lai lo nain a biapi bik chung ai telmi cu a si ve cucaah cun ram chung i mipi an tuar ningcang loin thil an tonmi le an tuarmi kha anmah lawng an tuar lo ramleng i an chungkhat le an cinglo rel cun salo hna tiang khan an tuar ve an ngaihchiat ahcun hika ramleng le an ngaihchia ve tikah ai pehtlai dihmi a si i kan mipi hna cungah zei bantuk policy dah kan hman zei bantuk phung le lam dah kan hman timi kha a biapi takmi si tutan hi chin miphun ralkap CDF an si CDF CNA an si a za za kan upat mi hna le kan ti za mi hna an si asinain kan ti za hna tiah kan upat hna tiah an sual an palhnak zong kha thuhpiak peng kha a phung a si lo cu mu mah hlan zong ah kei cu kha bantuk tete ka theih tikah mipi ca ṭha dingmi khi cu ka chim pah tawn e cheukhat cu keimah zong hi remlo le soiselnak he ka tong pah tawn ko asinain a poi ka hi chia lem lo le tutan zong ah hin thil sining kha ka chim lai ka chim lai tikah khan mipi nih a ruah zia thiam u law cun ka chimmi chung ah A dik lomi tete na um sual si ahcun next video ah khan chimfian ṭhan khawh kan i zuam lai. Le a si ahcun eh, hi ralkap ṭuan ding timi phung le lam hi zeitindah a chuah timi kha ka van chim hmasa lai i CDF hruaitu hna Chinland Council tangah a ummi CDF hruaitu hna uh, i i hawikomhnak asiloah nih an sermi uh, defense Chinland defense uh, coordinating uh, coordinating committee ti suru da ti ka pat lo chun mu kha kha an um mu si na ke Chinland council tang mi si dia phroi tu hna ni an sermi phu um chu chu defense i runven nak ral kap lai kong ha pe tlai in an sermi si Chinland defense uh, coordinating team ti ma si maw committee ti maw si maw kha kha van i fiang ti lo le kha ni khan ma ralkap tuan ding policy ti mi hi an chua PTCA ma chung a chu CNF CNA zong sin tal ve lai chu he chim du mi chu CDF long an slai lo CNF CNA zong na tal lai mi zai chi da na tal ti kha ka thai lo na an i angai ngai kan ti sia chun Mu a rah timi policy paohpaoh cu CC nih a ser i CC nih a fehtermi si. Le a tak in a ṭuantu hi uh, mipi ralkap asiloah uh, Chinland cozah an si mu. Kha tikah policy paohpaoh cu Chinland Council nih hi a ser ding le a fehter ding kha si. Nan tutan i ralkap ṭuan ding policy timi hi Chinland Council nih a sermi a si lo tiah eh, keimah nih ka theih ding cu si lekha i sinep sin e tal in CC tang i a ummi hriamtlai phu hna hruaitu hna nih an sermi Chinland Defense uh, Coordinating Committee te ko su foinak nu khani khan an sermi si ti hi keimah nih cun ka thawngpang ka hlathlainak ah ka theihmi cu si le asinain mah kha an ser an ser tikah khan anmah nih khan an sermi kha an fehter kho lo aho nih dah fehter kan ti si ahcun Chinland Council nih a fehter Chinland Council nih hin ṭha tein review tuahnak can an ngei lo ti si. A ruang cu khah i uh, defense lei ralkap lei hruaitu hna nih khan mu kha phung le lam kha policy a sertu hna nih khan rian rang tein fehter i rian rang tein hman kha an duh cang caah khan uh, Chinland Council lei kha an nawr nga ngai hna ti cucaah cun rian rang ten Chinland Council lei meeting an tuah meeting zong cu hmaiton in si lo in online in uh, tuah dawh si Online an tuah tikah kha i ralkap ṭuan ding timi phung le lam kha ṭha tein rel zohfel mu review tuahnak caan kha an ngei lo. Tikah cun a chungah hin zei bantuk zei bantuk dah a um ti kha ṭha tein Chinland Council lei ṭuanvo ngeitu hna nih hin review tuahnak cu an ngei lo sanain khatlei kam ah kha phung le lam a tuahtu hna nih khan rianrang in fehter in hnan khale an duh cang tikah khan cinan khong sim na online in meeting an au e cucu mah ralkap tuan ding timi policy kha an fehter mi si a tha mo ralkap tuan ding ralkap tharlak ding tim cu a tha tuk ralkap uh, ṭhawng kan ngeih hau. Ralkap ṭhawng kan ngeihnak ding caah hriamnam lawng tampi um si i minung thazaang um ṭung lo ahcun pakpalawng si minung thazaang kha a biapi bikmi a si i cucaah cun ralkap thar lak ding hi ahohmanh nih uh, kan elmi si lo. Asinain luan tukin le ningcang lo tukin phunglam sar kha cu mipi ngaihchiattertu mipi thilrit phorhtertu si caah khakha kan dohmi cu si. Le tutan zong ah hin van ruat u law Kha cu phung na lam ahcun ralkap ah nan auh hna lai, nan lak hna lai i an duh lo siah cun ting zahnih cawiter ding ti bantuk Chinland Chinram chung in chuah ding ti bantuk hi cu policy bak ahcun ai tel. ngaihchiang ngai. Khakha kha Chinland Council a fehtermi policy ah khan kha bantuk phunglam a si kho lomi le a tak in tuah ding ah a si thiam lomi mipi caah thilrit tuk a simi kha kha kha kha phunglam hrimah ai tel ding ah khan ka rak zum bak lo. an chimka hmanh ah khan a si lai lo hi cu phung le lam ah ai telmi si loin kha bantuk i ṭuanvo a ngeitu hna nih khan ningcang lo deuh in thil an tuahmi si ko lai ti kha ka rak zumhnak asinain kha phung le lam bak a khan a rak ita ngaihchia ngai si a si kho bak le cucu a kan hruaitu kan u le pawl he Ngai cu kanmah nak in a fim deuh lawngte, a thiam deuh lawngte cu tang sang lawngte an si ko nain zeiruang dah hi bantuk a si kho lomi le mipi ca thilri tuk a simi policy zeiruang thla an ser i an chuahpi i an fehter hnga ti ka ruah hin zei dah na timhmi si hnga le zei dah an duhnak si hnga ti hi ka khuaruahhar. Cucu si maw thil sining kha ka van fianter biak kha. Tahchunnak ah khua pakhat ah an kal cu mu khua pakhat ah an kal i CDF he CNA he an kal i uh, khokhat ah rangkap pahra lak ding si. Khokhat rangkap pahra lak ding si i uh, khua khuacheu khuacheu khat ah khan cun a zaam min um cun uh, an doh khawh min ha zong kha um. Kha si i asinain khua cheukhat ah khan cun pahra lak dingmi ah khan pakhat hmanh an la kho hna lo, an zam vial hei ti bantuk kha a um. Le kha bantuk pawl kha pahra ani ani ti a thimmi innchungkhar kha ralkap kha an fale an zam dih tikah cun kha inn khat ah tingzan hi thawh ding ti si tikah inn khat ah tingkul cio tingkul cio thawh ding a si cang hnga. Innhra nih tingkul cu an thawh khan ting zahnih salai cu mu. Khakha a si i tingkul kha atu lio tangka laknak um lo mi lai lei lebang cun lo thlaw in ta ai cawm mi ram leng lei nih bawm chom chom chom a hau mi tampi an um tikah kha bantuk i tingkul van thawh ding kha a ngeih la mi a si kho lo mi kha tampi an um. Cucaah cun cheukhat bia ka theih ning ahcun khuapi lei maw rengkun lei hei ti bantuk maw asiloah Mizoram lei hei ti bantuk ah maw kan pem a hau ko lai tiah a temi le a vuivaimi kha an um ngai cang ti si. Cun a ngaihchiami zong kha tampi an um ti si. Hi khuakhat le khuakhat kha ai lo cio lai lo. Lamu an tonmi kha. Khua cheukhat ahcun thawngpang ka sin i a van chimmi hna aa khua cheukhat ahhin cun CNA lawng an ra timi bantuk zong an um. Cheukhat ahhin cun CDF he CNA he an ra timi zong kha an um hna. I khatikah ralkap vala kha kan doh si loin ningcang lo tuk in a duh lo miting zei hnih cawi hei ti te hna cu aa khi a si kho lomi si. AA zong nih ralkap thar an lak ko. Cun KIA zong nih an lak ko. Khi NGO zong nih an lak ko. Ralkap thar lak hi ahopoh nih an tuah ciomi si ko. Asinain atu ka kan van chim lengmang mi tingzen hi cawiter ding le khual ram in Chinram chung in chuah ding timi bantuk hna cu zei cu dah an duhnak cu si ṭih hna seh law an tuah khawh lo bu te hin tangka zong hi thawh hna seh an tuah khawh lo bu te hin uh, an ṭih tuk bu hin asi kho lo asi khawh tuk lo tuk bu zong in ralkap he ṭuan ṭhihrim hna seh ti an duh ruangah maw si maw cu thei ve hlah asen mipi caah cun lungre cu a thei ko Lungre thei hrimhran. Hakha an tlaihmi hna zong kha Hakha khuachung i mino lawng si loin mu Falam lei in le hmundang kaa dang i Hakha a ral a rak zammi mino tete hna zong an i tel ti kha thawngpang kan theih tikah. Ngaihchia si. Cheukhat lam ah a van chim ning lebang ah khan cun kan umnak hmunhma a him lo caah a himmi atu lio ah a him rihmi Hakha khuachung ah kan hung zaam i cu kan zaamnak ahcun ralhrang bantukin uidawi uidawi le ardawi in an kan dawi i kan ngaih a chia taktak tiah tlaihkhi a tongmi chungkhar cheukhat nih khan cun uh, an chim le kharuah ngai khat lei ahcun a nemnak tein kan kalpi tikah nulepa nih an fale an siang hna lo i kan ralkap pawl nawl kha an zulh duh lo ruangah tu bantukin hramhram in dawh le valak an tonmi zong kha a um lai. Cucu a phung si ko ma hlan zong ah an rak tuahmi si ko e. Asinain ting zen hi na choi lai Chinram chung kan a chuah lai timi policy hi cu a um nakin a um lo a tha deuh. Hi bantuk tete nih hin mipi ralkap hna limhang a zorter. Mipi nih mipi ralkap kan i bochanmi hna le kan upatmi hna, kan upatnak hna tampi a zorter. Cucaah cun hi phung le lam hi cu aa vai a hau, hrawh a hau, thlen a hau, remh a hau. Cun ralkap lak tikah phung le lam ning te le zoh zoh dawh tein tuah kha a hau i chungkhar ah mino ai chawk si sawh mi paoh um si sawh mi paoh kha tlaih si lo in chungkhar an chungkhar sining ṭha tein hlathlai ta hnu ah anih hi cu ṭuan a tlak anih chungkhar cu an dirhmun a pek ko timi hi ṭha tein zoh zong kha a biapi ngaingai te khakha thil sining cu a si sinain thawngpang ṭha pakhat a um Cucu zeidah a si kan ti si ahcun cu policy ralkap a tuan kho lomi cu ting zihnih cawh ding tim le Chin ram chung in chuah ding timmi policy a duh lo tu hi zei mi zeimazat an um ve tuanvo ngeitu hna lakah mu. Cucaah cun a rauh hlan ah hin meeting tuah a si lai i hi ralkap ṭuan dingmi phung le lam timi hi ṭha tein zohfelnak review an ngei ṭhan lai. Cucaah cun upa pakhat nih cun hi phung le lam ai dawh cah lomi le a si thiam lomi hi cu thlen hrim thlen hrim dingin kan chuahpi lai kan i zuam lai ti kha a chim le e arau hlan ah chu meeting chan tu la e kha phung lam te kha rep ana zuam lai ti kha thongpang kha um dika thongpang tha si an rem kho achun atha tuk an rem kho lo e kha phung la lam ning kha an kal pi si ram chung ram liang mi pi ni kha kan dau ding si a dik lomi cu kan doh bak ding si i kha ruangah kan ralkap pawl kha zei kan rel hna lo le kan upat hna lo kan ṭihzah hna lo si lo asa a dik lomi in thil an tuahmi kong ah khan cun mipi nih hin ralṭha tein kan doh ngam ve hna le awaan kan ngeih ngam ve a hau cucah cun ka bia ka fun lai ralkap thar lak hi a herh maw herh kan duh maw kan duh phung le lam zong ṭha tein tuah hna seh, ningcang tein tuah hna seh. Mipi thilrit tuk le khingrit tuk in si loin mipi dirhmun le chungkhar dirhmun ṭha tein zoh in ah, rian ṭuan hna seh law kan ralkap hna nih hin mipi ralkap an si bantukin hriamnam ngeimi kan si ti a hrocer le ah, a lal lal hnawh phun si loin ah, zodaw tein upat awk tlak tein rian ṭuan hna seh. Ralkap ṭhawng ngeih kan duh cio. ningcang tein thil a kal si ahcun ahopaoh nih awl a kaan siseh tangka chawlova zong siseh kan i dirkamhnak zawn ah kan ti khawhnak zawn cio kan i dirkamh lai kan i bawm lai ralkap tha kan ser lai cucu si ko imah te khatu ten cu ka si har e kan van hrop duh mi hna si ka van chim mi chung ah khan ka palh mi tete ma si ahcun next video ah chim fian than khawh kan van i zuam lai cun meeting tuah a si lai i phunglam te hna thar in thlen remnak um ko sia khan cun mipi sinah update tuah khawh than kan van zuam te lai mu tutan cu ma avial khan van se se law nan di lak chung ka lom video dang kan tong than ha lai cun hi kong he pe tla in na mu ning na ro ning comment na pakhat chiu arak zo mi pakhat cu comment na khan na ruahning na hmuhning kha van langhter a ṭha ko na ti maw a ṭha lo na ti dah asiloah zeitindah na ruahning si timi kha van langhter ve ding khan kan van som duhmi si bye bye u